Croeso nôl i chi, reit, a bach o frecwast sy'n gen i i chi nesa. Brecwast Sul y Tada, brecwast pwysig iawn i bob tad neu'n rhywun sydd fatha tad yn eich bywydau. Shwt wyt ti Lisa, ti'n iawn? Yn iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Felly, dwi'n edrych ymlaen. Be, be da ni'n neud ta? Mae tipyn o stwff gyda ni wneud ma, ond sim, sim rhaid i chi wneud bob agwedd o'r pryd ma. Ond i ddechrau gyda, um, ni'n mynd i wneud rhyw fath o bentwr o fwydydd brecwast. Right. Brunch, cino neu brecwast hwyr. A i ddechrau gyda, fi di wneud toes. Nawr, gallwch chi brynu'r flatbreads, gallwch chi brynu bagels ac yn y blaen, ond jyst i ni gael dangos i chi, beth fi'n mynd i wneud, fi jyst wedi twymo bach o, o um, olew mewn fyna mewn ffrimpan, a fi di wneud Mae rysáit gyda chi, allan nhw ffono miwn i gael rysáit. Blawd, yy cryf, burum, halen, olew, dŵr, 'na gyd yw e. A felly fi'n mynd i fynd â darn bach o hwn, gyda bysedd gwlyb neu fysedd â yym blawd arnyn nhw. Ie. Allwch chi wneud pelen bach, a wedyn i wasgu fe'n fflat, allwch chi wneud rhai bach, rhai mawr, a ni jyst yn mynd i ddodi hwnna miwn. i ffrio fel 'na. So ma' hwn yw'r bara wedi ffrio mwya posh gewch chi eriôd. Ie. Ydi? Ma' rheina'n chwyddo wedyn ydyn? Odyn, odyn. So ma'r burum mewn fan 'yn. Chi'n gallu gweld pa mor bouncy ma' hwnna fan 'na? Chi'n gallu gweld ma' e llond aer yn barod o'r burum ond fi'n gwasgu fe nôl tipyn bach fan hyn nawr a fi jyst yn dodi fe mewn a ma'r gwres uchel yn y badell fan 'na yn myn' i ail gyfodi yr burum bach 'na a ma' e myn' i fod yn yym yn ysgafn neis ar y diwedd, a mae rhai fan hyn fi wedi wneud yn barod. So dyna un peth gallwn ni wneud. Mae hwnna'n gwneud rhywbeth yn hollol special. Hwnna gyda llaw yn hyfryd gyda just olew a balsamic neu gyda mm. ta, uh, neu gyda uh, tomato, hyd yn oed just jam neu mel. Wedyn, fan hyn, fi wedi dechrau ffrio a fi'n dod i fe nôl mlaen, bach o facwn, yr streaky bacon oh. fan hyn. Oh, dyna fy ffefryd. A hwnna bron a bod...
Y math o'r bacwn. Mm. Bron a bod wedi gorffen, fi'n gadw llygad ar hwnna, a fan hyn, diolch byth, mae'r dŵr wedi dod nôl i ferwi a fi'n mynd i wneud wŷ wedi potsio. Felly, wŷ mwya ffresh, os gellwch chi fynd i dŷ ffarm a gofyn am wyau ffresh, neu cerwch i'r ardd os os chi'n lwcus a mae mae rhai gyda chi, yym, torrwch yr wŷ miwn i fowlen bach. Nawr, fi'n gallu gweld yn yn syth, dyw hwnna ddim yn wŷ perffeth ar gyfer potsio. O! Sut ti'n gwybod? Oherwydd mae 'na darn caled, does 'na ddim yym gwinwy caled o o'i amgylch e.

Tamaid bach o finegr mewn 'na, jyst, fi 'di troi fe lan i ferwi a wedyn wedi troi e lawr, a wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw arllwys hwnna mor araf a gallai mewn i'r dŵr fel bod e yn suddo i'r gwilod yn slow fach ac wrth wneud 'ny mae e'n dechrau coginio. Chi 'di bod mas erioed i gael brecwast a chi'n gweld o, br- bron a bod fel yr go faster stripes lan ochr y wy. Maen nhw'n defnyddio padell dwfn iawn. Gellwn ni gwmpo wrth bod e'n cwmpo trwy'r dŵr, Mae'r gwinwy 'na yn coginio a mae'n neud y siâp 'na fel 'se fe'n llifili trwy'r aer. Wel! Tip ydi hwn, neu dyma be' 'dych chi fod yn neud beth bynnag? Tip ydi hwn. O reit, oce. Fel hyn 'yn ni'n neud nhw yn yr bwyty. Felly fel hyn chi yn neud nhw. Llwch chi ddodi fe'n syth o'r o- o'r crachen os 'ych chi ddigon hyderus ac yn y bla'n a bod y wy yn ffresh, ond ma' hwnna... Be' sy'n digwydd wedyn? Ma' nhw'n, ma' fe jyst yn mynd i bobman on'd yw e? Ie, os ydyw e'n berwi 'to, ma'r dŵr 'na myn' i ferwi'r cyfan lot lan a ma' myn' i fod bach o fess. Reit, nôl at y bacwn. Bach o syrup masarn fan hyn, maple syrup. Wneith mêl y tro neu syrup arferol, mae hwn yn hyfryd. Yym, a chi 'llu clywed hwnna nawr. So mae hwnna'n mynd i felysu. So mae 'da chi'r hallt a'r melys fan'na yn cyfuno. Dych chi'm yn moyn i or-goginio fe, neu mae hwnna yn mynd i... Ww, a fi 'di anghofio ambell i beth. O'n i'n mynd i ddeud, edrycha ar y bar 'ma, edrych ar dda. Ble mae rhein gyda fi? Reit, so dwi'n rhoi hwn drosto, a fi'n gallu gweld yn barod. O, waw, ie. Chi 'llu gweld fel ma' hwnna wedi codi fan'na? Ie. Mae, mae, mae, mae, mae... Jyst rhoi'r hwnna drosto. Mae fel coginio, fi'n mynd i roi gwres hwnna lawr, os gallai, ble mae fe yma? Na, yeah, lan yna, dyna ni. Mae rhain yn barod, gall rhain i ddod mas. Okay, fi'n mynd i ddod i'r hynna fyna. Ti'n gwybod fi yn mynd i weid rhywbeth nawr. Swn i yn wraig i ti neu'n blentyn i ti hyd yn oed. Yn dy freuddwyd i'n dyn nhw.
Swn i ofyn paratoi unrhyw math o fwyd i ti. Achos mi wyt ti, fel mae gwylwyr pnawn da yn

Na, um, tomato, sauce tomato. Yeah. Neu salsa bach, mae tomatoes wedi torri'n fan, cucumber fan hyn, fi'n mynd dorri fe mewn i darnau bach. Mae hwnna yn rhoi, uh, mae'n beth ffres, mae'n rhoi blas mm. hyfryd. Wedyn, cymaint o berlysiau y gallwch chi gael, felly parsli, um, basil, uh, rocket, unrhyw bethach fel yna, mynd o'r ardd mewn mm. fyna, taflu'r cyfan mewn halen a ffibr. Amser ddewch chi nôl,

Mae'n stumog i'n dechrau rymblo. Sut da ni'n yy do mlaen yma? Ni'n do mlaen yn ok.
Felly fi di tynnu'r wyau mas. Amser chi'n tynnu wyau wedi potsio mas o'r dŵr, pidwch a gosod nhw'n dal ar yy straight ar y plat, dodwch nhw ar ben yy J cloth neu ar ben yy kitchen roll fach fel bod e'n ty- cyn tynnu'r dŵr odd- O oce. dŵr oddi wrthyn nhw. Felly ma' dyni'r bara fi di neud sawl un bach o'r rhain, fi di neud un mawr fan hyn, fi di dod i yym hufen meddal o dano, fi di dod i bach o'r salsa ar ei dop e, wedyn fi'n mynd i fyn mlan at ble o'n i ma' yr afocado, Tip bach i chi gyda'r afocado, lot o bobl yn rhoi niwed iddi, 'dyn nhw'm yn dod fel 'na gyda llaw, chi 'di torri fe'n barod. Os chi moyn cael gwared, dwi'm 'di neud hwn yn barod, ond chi'n gwasgu o'r tu cefen, a fel arfer ma' hwnna jyst yn dod mas fel 'na. Ma' hwnna'n anferth yndydi? Oce, ma' hwn, dyle hwn neud 'r un peth. Dyna ni. Felly me- pidwch defnyddio cillell, mae'n arbed mess a Gwlad. Ie. Felly darn... A sneb isio hwnna. Na, darn o afocado, os ych chi'n hoffi afocado, ar y top fel yna. Fi di wneud rhai i chi'n barod, um, a fi di dod i pethau chi'n hoffi. Afocado, yr wy wedyn, fan hyn. Nawr, er bod fi di coginio hwn yn gynt, neu di oeri peth, ond fel chi'n lli gweld, fi di dynnes i fe mas cyn bod e cweit yn barod, ac felly dyle'r melynwy na fod yn feddal. Fi wedyn yn mynd i osod bach o wyrddni ar y top, bach o chili, bach o chili go iawn, a wedyn unrhyw fath o iach mae Dad yn hoff ohonon nhw, a bach falle o halen, pypyr a falle balsamic fel 'na dros y top. O, chi'n moyn tamaid bach o hwnna hefyd? O, dim ar y funud, diolch. Dim i ti, ocê.
Hwnna i- fel 'na i gyd yn. O, diolch. Ocê, a ni orffen off... Ie, achos does gen ti ddim salsa na afocado, felly pethe iach... Na, neis, neis ac yn blaen. Ond bydd e dal yn ffein iawn. Rhywbeth bach arall cloi, cloi, cloi, gyda'r hufen meddal sy 'da chi dros ben, Whipwch hufen dwfl lan, bach o siwgr gyda'r hufen meddal, gosod e mewn glased fel 'na, unrhyw gacenne sy'n sbâr gyda chi dros y top, a wedyn, brownie yw hwnna, a wedyn jyst un neu dau mefus, dwi'n mynd i torri hwnna'n daclus, fel 'na, dros y top, a dyna chi bwdin bach cyflym hefyd. I bleso, falle diwedd y dydd. Ie, achos y peth yw, fi'n gwybod, fydd yym Git, mae'n gweld llian rhy fach, ond fydd Gito isie neud rhywbeth i Huw ar gyfer bore Dydd Sul. Ie. A mae hyn yn yn rhywbeth... O diar, clên a Huw! Ie, ond t'mo', ma' ma' neud y pwdin yna... Oes. ...yn yn rh- yn hawdd a ma'n rhywbeth... Odi. ...neis i'r plant deud, o 'drycha fi 'di paratoi. Ie, ie. Alun, sut fyse ti'n teimlo'n ca'l hwn ar Sul y Tadau? Achos ma' gen ti dwy ferch adre, 'dyn nhw'n dda yn coginio i ti? M-hm, ddim rili, na.
Ond, ond, falle allwn nhw ddechrau heddiw, achos, timod, mae hwn yn weddol syml i wneud, dydy, ond yn amlwg mae yna, fel, fel y ti'n sôn, mae yna sawl fersiwn allwch chi wneud. Ond sy'n rhaid chi wneud nhw gyd, jyst newch y bacwn a'r ŵyn, neu'r tost a'r bacwn, does dim rhaid wneud y cyfan. A hwn, hufen dwbl, hufen meddal, yn y, y caws meddal, bach o siwgr, allwch chi ddod nhw mewn gwydre bach, gwydre posh, neu un pwdin mowr yn y canol, digon rwydd. A ti'n gwybod beth sy'n od, ydy, 'set ti byth yn meddwl, nag 'set? bod yym bod bacwn a maple syrup yn mynd efo'i gilydd, rhywbeth hallt a rhywbeth maris, a mae jyst yn gweithio dydi? Ie, a unrhyw sbarion fel hyn wedyn, brechdanau y diwrnod wedyn, gyda bach o afocado falle, hyfryd. Mae'n cadw, mae'r fel syr- yr yr yr syrup yn cadw fe'n feddal er bod e wedi crispo tipyn bach. Ie, ie, 'na ni.
Hyfryd. Jen, ti'n licio? Mm mm. Ond mae'r merched yn gwybod be ti'n hoffi a be ti ddim yn hoffi, yn dyn nhw? O, maen nhw'n gw- maen nhw'n gwybod pa mor fussy ydyn ni. Diolch yn fawr ti, Lisa. Ger y llaw, cofiwch am ein cystadleuaeth ni os da chi'n ffan tennill yr holl nwyddau yna oedd uh, tu allan gen ni yn gynharach. Ond mae am, angen ateb cwestiwn, wrth gwrs. A'r cwestiwn ydy, pwy yw capten tîm pêl-droed Cymru Un Gordon Ramsay, dau Gerallt Ramsay neu tri Aaron Ramsay? Ie, rhif ffôn, dim 8443 35124 dim 8443 35124. Pob lwc i chi gyd, lot o bethe da fyna, a mae hwn mor Ie. dda. Ydy, diolch Diolch yn fawr fawr i ti iawn, Lisa. Lisa, diolch. Yy reit, a dyna ni am heddiw. Yy, cofiwch, does 'na ddim heno heno oherwydd y pêl-droed. Yy, fyddi di'n gwylio? Mi fydda i'n gwylio, ond ti'n mynd i fod yna, yndwyt? Dwi'n mynd i fod yna, dwi'n meddwl fe Cymru yn ennill o ddwy gol i ddim. Dwi wedi proffwydo. Gobeithio, gobeithio.
Yy, o, mi fydden ni'n ôl uh, efo prawn da am ddau o'r glwch ar ddydd Llun. Ie, yeah, a bydd Gareth Richards yn mynd â ni am bicnic yn y gegin. Licio picnic. Mm.
Ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar Esbydwrec, cwpan rygbi'r byd, Shane ag Ieian. Mwynhewch eich penwthos